Shwmae pawb, Amir Davies Farah sydd yma a croeso nôl i'r beirniadu neu'r gystadleuaeth flogio. A felly mae amser wedi hedfan ond hefyd mae fe'n amser i gyhoeddi pwy sy'n wedi ennill a pwy sydd yn fynd â'r gwobr hefyd, mwyaf bwysig. Felly, wrth i ni edrych ar y dau gystadleuwyr sydd ar y brig, mae 'da ni Lucy a Keziah. Nawr, tipyn o feedback i chi o ran y vlogs ei hun. I ddechrau, mae 'da ni Lucy. Wel, oedd intro rili bach yn neis gyda ni ar y dechrau gyda Lucy. O'n i'n licio'r ffordd oedd e'n edrych fel trail ffilm, a oedd e'n denu sylw, oedd e'n edrych bach yn proffesiynol hefyd, er fod e'n cael ei defnyddio gyda jyst camera sydd yn rili syml. Felly, techneg rili da fan'na. Hefyd nes i newid dillad ar un pwynt, oedd hwnna'n rhoi bach o TikTok feel i fi, ma' hwnna'n ffordd da i dod ar draws mewn uh, fideos chi. Ac hefyd, beth sy'n really bwysig a beth fi'n really licio amdano vlog yna, o ti wedi rhoi dy bersonoliaeth ti allan, o ti'n edrych yn really gyfforddus, a mae hwnna'n dod ar draws yn really genuine ar y gamera, a dyna beth sy'n really, really bwysig. Um, ac wrth gwrs, y, y, y cymeriad bwysig oedd yn y vlog yw Gareth, y gath. Fi'n ffan enfawr o gathod felly mae fe'n cael tic ar y bocs hefyd, ond dewch i ni sôn am y pwnc, y social dilemma. Fi wedi gwylio y fideo yna a fi'n wrth fy modd a fi'n trial neud yr un peth, fi'n trial dod off ffôn fi a ti dim ond yn defnyddio fe am pedwar awr y dydd, fi ar ffôn fi wyth bron naw awr y dydd. Felly ie, peth difrifol, pwnc rili da, felly da iawn ti. Nawr te, nesa i vlog Kazaya. Rili, rili lico y vlog yma, achos oedd e'n vlog cwbl gwahanol, strwythur cwbl gwahanol, a ti'n mo be oedd di sefyll mas i fi am mwyaf o jyst y llais. Llais rili glir, um, really relaxed, ti'n swnio'n really gyfforddus, a ti'n meddwl be, oedd e mor ysgaf, yn mor glir, oedd e'n neud pwnc ti sefyll allan fwyaf, so fi'n gallu dychmygu ti yn vlogio ac yn cyflwyno hyd yn oed fel podcasts, um, tutorials, gaming tutorials, streamo, neu hyd yn oed cael fel gadget show ti. Ti'n swnio'n really proffesiynol, a hefyd bydde ti'n voiceover really da, siarad fod voiceover gwell na fi. So ie, da iawn fyna hefyd. Gw vlogs cwbl gwahanol, dyna be o'n i'n licio amdanyn nhw. Felly, o ran beirniadu, mae fe'n tuff, achos fel weles i, vlog cwbl gwahanol gyda ni, rhwng y dau o nhw. Felly, i ddewis yr enillydd, Sim drum roll gyda fi, ond dyle fi cael drums. Right. Mae hwn yn un taff, a felly, am y reswm hynny, chi dwy mynd i dod yn gydradd gyntaf. Felly chi ddau yn ennill sydd yn wych achos oedd e'n just mor anodd i dewis y vlogs yma. Felly gobeithio newch chi mwynhau eich gwobr chi Da iawn a gobeithio wnewch chi fwy o vlogs hefyd achos oedd rheina'n diddorol diddorol iawn. Fi'n siŵr allen ni gweld eich gwynebau chi ar Hansh cyn bo hir. Felly, mwynhewch eich wobr fel wedes i a joiwch y Nadolig a Blwyddyn Newydd Dda. Diolch, Coleg Cambria.